to build on. He tīmatanga hou tēnei mō Ngāi Tūāhuriri ki Tuahiwi, e papa kāinga a Tuahiwi i te marangai mauru i Ōtautahi. Kua whakatūria te marae hou, ā, kua whai wāhi anō hoki rātou ki te whakatū whare ki runga i ngā whenua tuku iho. Rū Whenua provides an opportunity for us to re-embed Our culture back in the landscape. Ko Rakihia Tau tētahi o ngā kaiwhiriwhiri i te kerēme o Ngāi Tahu. Nō muri atu i te rū nui, nāna anō i whakahaere ngā kaupapa whakahauora i a Ngāi Tahu. Tūturu, ko Tuahiwi tōna iwi kāinga. We were, when you look at the scale of the South Island, a landless people. So, always view is that we need to get our land back. Ko ēnei whenua tētahi wāhi o te whenua rāhui 873. Kua roa hoki te whenua e noho ana ki raro i te mana whakahaere o ngā ture, otirā, i te tau 1848 i hokona te nuinga o te wai pounamu e te Karauna. Kua whakatikitikahia ētahi o ngā wāhi hē o aua hokonga e te whakataunga Tiriti o Ngāi Tahu whānui. Ko Ngāi Tuahuriri tētahi o ngā hapū o te kāhui. Engari e aukatihia tonuhia te wehe whenua e ngā ture o te Kaunihera ā-Rohe. So what that did is it effectively was another instrument to alienate our people from our own land. It meant our people couldn't live here.

So they are looking for houses, they are out in the market saying where are we going to live, where are we going to build. It became a sense of urgency that we needed to be able to rezone this land, rezone our kainga here so those people could return.
Ko Natalia Pietama tētahi o ngā uri o Ngāi Tuahuriri. Kei Kaepo ia e noho ana, 15 miniti noa te tawhiti ki Tuahiwi. That is probably one of the places that we would move to. Um, I've always wanted to live out in Tuahiwi. E panaia te whānau o Natalia e te rū, koia nei kē tōna kāinga tuatoru. Hei tāna, he maha ngā mahi hei whakaoti ki te whakatikatika i ngā whenua o Tuahiwi, engari he huarahi anō hoki tēnei hei whakahono i ngā whānau ki ō rātou pānga whenua. I think it's a great idea. It's about time. I know that the pa's struggled in the past trying to get people living up there you know on their own land and stuff, I think the whole country's had that issue.
He take nui tēnei ki te kaiwhakahaere o Ngāi Tahu, a Arehia Bennett, he uri whai pānga hoki ia nō Ngāi Tūahuriri. Ki raro i te Ture Motuhake mo te Rū, e noho orite ana te mana whakahaere o Ngāi Tahu ki tērā o ngā kaunihera ā-rohe. E whakamahi ana a Ngāi Tahu i taua mana whakahaere ki te whakawātea i ngā whenua rāhui i Tuahiwi me Rāpaki.

I tēnei wā, kei te wānangahia taua kaupapa e te kāwanatanga. The important part here is not only about the opening up of the Māori reservation land but it's actually the opportunity of whānau to be able to come back and live together, look at the opportunity of clustering, look at whānau development, Ki roto i ngā tuhituhinga, e ai ki a Ngāi Tahu ko te whakatū whare te huarahi hei whakatikatika i ngā hara nō mua, he whakatakoto rārangi mahi hoki kia tīni ai ngā kaupapa e pā ana ki ngā whenua rāhui o Ngāi Tahu. Ngāi Tahu has identified the rezoning of Māori reservations within the Greater Christchurch area as an unprecedented opportunity to make good on the original intent of the Māori reservations. Kua tāpirihia ngā kōrero onomata mō Waitaha ki ngā tuhituhinga tuatahi, nō reira me whai mana aua kōrero ki roto i ngā kaupapa whakahauora katoa. Engari kua waiho ngā kōrero a ngā Pākehā tuatahi ki te taha. Kua āta tohua ngā wāhi tapu o te rohe whānui o Waitaha hei whakaaro ake mā ngā mana whakahaere.
Some people will be scared of change but I also think they may be scared of change when they actually don't know what that change will be or represent. I think the depth of what we are trying to do is probably that it's not understood.
Engari kua mōhio kē a Ngāi Tahu, me aro anō hoki ia ki te hunga whānui e noho kore whare ana. Ko tētahi o ana pakihi, a Ngāi Tahu Property, e hanga whare atu ana huri noa i a Waitaha. Engari kāore tērā whare e hiahiatia ana e rakihia tau. Nā, would I pay 200,000 there or would I move back onto my ancestral lands where I grew up or my um, tipuna grew, uh, uh, lived? Well, the, the answer for me is simple. If I had the choice, the option, of course I would, I would build here. Hei tāna e kore e taea e ngā uri katoa te hanga whare ki konei. Ko te tokomaha o te hunga whai pānga me te nui o te utu ētahi taiapa.